Матур, җылы әңгәмәбезнең икенче өлешенә кайтабыз. Исегезгә төшерәм, бездә бүген 22 нче елын татар җырына хезмәт куючы, Татарстанның атказанган артисты Алсу Әбелханова. Алсу ханым, җырчы һөнәре, аның кыенлыклары кайда да, файдасы кайда? Барыбыз да беләбез инде, иҗат кешеләре э, беләбез, э, җырчы җулы ул җиңел түгел. Инде читтән караганда җиңел кебек, анысы мөһим. Э, хәтта минем әти-әниләр дә Эшең җиңел дип уйлыйлар, мин сизәм ул әйберне. Һәм инде минем гадәтемдә юк теге ничектер жәлләтеп, авырлыкларымны сөйли торган гадәтем юк. Гел теге күбрәк бөтен нәрсә әйбәт, эшем уңа дип күрсәтергә күбрәк яратам. Сез позитив кеше. Позитив кеше һәм мин яратмыйм үземнең ниндидер күңел төшенке вакытта да яратмыйм күрсәтергә, яратмыйм улай бер турыда сөйләргә. Күбрәк инде ничектер эчемдә кичерәм дә и яңадан алга дигәндәй. Шуңа күрә, әлбәттә, катлаулы. Һәрбер эш ул дәрәҗәле, һәрбер эш ул хөрмәткә лаек һәм кешенең һәрбер эше дәрәҗәле дип әйтик. Шуңа күрә җырчы тормышы шулай ук җиңел түгел. Әлбәттә инде төрле вакытлар булгалады. Кешенең, халыкның мәхәббәтен күрер алдыннан, әлбәттә, ниндидер юллар үтәргә туры килде. Шуңа күрә иң мөһиме аның нәтиҗәсе, дип әйтик. Сикәлтәле юлларны җиңел уздыгыз дип саныйм мин. Сикәлтәле юллар булды, мин аларны Мишар холкы ярдәм итте. Санамыйм ниндидер киртәгә, ул язмыш, ул язмыш, бу ул тормыш. Шуңа күрә һәр кешенең җулында сикәлтәсе дә була, матур чаклары да була. Җырчыны алыйк, башка кешене алыйк. Шуңа күрә начар, ниндидер, ниндидер менә кайгылы әйберләр булды дип әйтә алмыйм, Аллага шөкер. Үзегезне ничек камилләштерәсез? Аның ысуллары нинди? Бер урында таптанып тору, әлбәттә, җырчыга хас. Сыйфат түгел, сезнең өчен бигрәк тә. Бер урында таптала башлагач, ул инде җырчы бетте дигән сүз. Үсештән туктый. Да, бетте дигән сүз. Менә миңа э, күптән түгел генә интервьюда шундый сорау бирделәр. Э, сез э, менә шушы карантин вакытында бик күп җырчылар башка һөнәрләре белән танылдылар. Эшли башладылар, башка Э, кемдер бизнеска бирелде э, сезнең андый хоббиларыгыз башка җуларыгыз бармы дип сорау бирделәр юк э, мин җыр белән генә яшим һәм инвестицияләрне күбрәк үземә эшләргә тырышам чөнки менә шундый әйтем бар если у тебя нет денег чтобы вкладываться в дорогую недвижимость вкладывайся в себя диләр әйме әгәр дә син ниндидер бизнеска ниндидер зур проектларны үстерер өчен акча

Менә минем өчен шушы әйбер мөһим минем өчен дип уйлыйм. Күз аллауны Ә инде әлбәттә башка кешенең башкачадыр. Менә сезнең бер интервьюгызны укыгач, шундый бер сүзләргә тап булдым. Сәхнәдә дусларым юк, коллегалар гына. Ике дустым бар, һәм алар җырчылар түгел. Сәхнә коллегалары белән сезгә

Анда инде дустым Резидә Шәрәфиева, Зөләйлә, Алсу Фәридә, Лилия Мулгалиева эшләде. Имамиева Гөлшат, Габдзинов. Безнең коллектив бик дус. Без чыгып киткәндә гастрольга инде бәйрәмгә чыккан кебек чыгадыр идек. Бер кайчан да булмады әрләш. Кем беренче җырлый, кем икенче җырлый, кем матуррак, кем матуррак җырлый дигән сүз бөтенләй булмады. Шуңа күрә Ходай Тәгалә миңа шундый матур сәхнәдә аралашып шундый тормыш бирде Э, һәм сезнең сүзегезгә сорауыгызга килгәндә дуслар турында әлбәттә алар коллегалар әлбәттә алар белән без э, эш алып барабыз э, инде ниндидер иҗат алып барабыз шулай бит әмма ләкин эчтәге серләр алар эчтә кала шуңа күрә бөтен коллегалар белән серләшеп булмый шулай бит ул кирәк тә түгел Һәм әлбәттә инде менә минем ике чын хатын-кыз дустым бар. Алар инде берсе бала чактан, берсе бераз соңрак барлыкка килде. Һәм без алар белән бик нык дус һәм аларга бөтен сыремны сөйлим. Ә бәлкем менә шушы бөтен кешегә сырыңны сөйләмәү шушында аның сырыдыр да дус булуның. Чөнки сырыңны сөйли башласаң, ул дуслык бетергә дә мөмкин. Сәхнәдә шулай бит. Әгәр дә инде Матур гына аралашып, э, җырлап яшәгәндә инде дус та булып каласың, шул ук вакытта серле булып та каласың. Менә бит сокландыргыч җавап. Ә э, бүген булган осталыгыгызны яшь буынга тапшыру теләге бармы? Гомумән, үзегез ирешкәнне башкаларга тапшыру сезнең өчен бу э, рөхсәт ителә торган адыммы? Әлбәттә, шул фикергә килермен дип уйлыйм, әмма ләкин бүгенге көндә түгел. Чөнки консерваториягә хәтле, институтка хәтле музыкаль педагогик училищесында укыдым. Шуңа күрә э, училищедан соң әз генә педагог булып эшләп алырга туры килде. Инде үземнең жулымны шуннан башладым, әйе. Һәм мин күбрәк э, балалар белән дусларча, дусларча аралаштым. Күбрәк иҗат буенча без ничектер Нидедер иҗат проектлар ясадык. Э, гел теге нәрсәгәдер өйрәтергә түгел, аралашасы килә күбрәк. Э, өйрәтерлек э, дәрәҗәгә җитергә инде монда бу җаваплы, җаваплы әйбер. Насыйплар булды бүген дә күрешеп

Бүгенге көндә чын популяр башкаручы. Ә сәхнәгә чыгу бүгенге көндә дә катлаулымы? Катлаулы. Бер яктан катлаулы, икенче яктан мөмкинлекләр күбрәк, чөнки әгәр дә акчаң булса, әгәр дә инде теләгең булса, әлбәттә, коммерческий проектлар эшләргә була, әлбәттә, җыр яздырып Теләгән җырыңны җырларга була. Ә икенчесе, сине кабул итәләрме, юкмы? Менә монысы катлаулы. Чөнки артистлар бүгенге көндә бик күп, төрле һәм кемдер үзенең юлын таба, кемдер юк, анысы инде үзенең тырышлыгыннан тора һәм дә инде әлбәттә күбрәк тамашачының сайлавыннан дип әйтик. Яңалык яратасызмы, Алсу ханым? Яңалык сезнең өчен нәрсә? Яңалыктан куркасызмы? Яратам, яратам. Яңалык булмыйча торса, миңа. Кыен. Начар. Иҗат юлымны карасам, мин теге гел нәрсәләрдер үзгәртеп торырга тырыштым. Чөнки бер урында тору минем өчен бик кыен. Бик кыен һәм әгәр дә инде менә бер э, урында утырып каласың икән, име, минем өчен дөньяның барышы туктый кебек. Халыкча иттереп әйтсәк, сез чыткан чыпчыгы. Ә, белмим. Мәсәлән, э, телевидениедә эшләгәндә, име э, хәерле иртә алып баручысы булганда, э, әлбәттә инде дәвам итеп була иде ул эшне. Әмма ләкин берничә елдан соң мин уйланып калдым. Ә нәтиҗәсе нинди? Ә киләчәгем нинди? Нәрсәдер үзгәртергә кирәк дип инде Кыен булса да, шушы һөнәремне дә калдырдым, яңа юл белән китергә булдым. Сәхнә бит инде ул идеаль булуны сорый. Беркемгә дә сер түгелдер. Ә сәхнәдә идеальлекне булдыру, саклау җиңелме? Гомумән бармы ул дөньяда идеальлек? Әлбәттә, юк, беренчедән. Икенчедән, сәхнәдә дә идеаль булу кирәк түгел. Аны халык сизә. Чөнки син идеаль э, булганда син э, тере түгел, искусственный. Халык сизеп ала ул әйберне. Әгәр дә син менә гади халык сыман идеал идеаль булмыйчы, бәлкем ниндидер кимчелек белән булсаң да, аны э, э, кеше тоя һәм э, үз үзең булып калырга кирәк сәхнәдә. Син үз үзең булып калсаң, шушы вакытта минем уйлавымча кеше сине кабул итә. Алсу ханым, әле тагын алда нинди ирешелмәгән үрләр көтә? Сез яуламаган биеклекләр әле бармы? Белмим, әйтә алмыйм. Әмма ләкин хыяллар зур. Хыяллар бар. Хыял кешедә булмаса, э, ул тормыш түгелдер дип уйлыйм, чөнки хыял булырга тиеш. Минем хыялларым зур, ул хыяллар турында инде мин әлбәттә э, әйтә алмыйм, әмма ләкин тормышка ашса, иң беренче итеп сезнең тапшыруыгызга килеп сөйләп куям. Рәхмәт. Ә шулай да менә сез үз-үзең өстендә эшләү дидегез дә, 22 ел элек сез нинди Алсу Абелханова идегез дә, бүгенге көндә нинди җырчы? Үзгәреш. Егерме ике ел элек мин бөтенләй башка кеше идем. Бөтенләй башка кеше. Бүгенге көндә бөтенләй башка кеше. Без инде тапшыру ахырында шундый уйландыра торган сораулар бирергә яратабыз. Биремле сорау. Бүген үзегезгә карап, нинди киңәш бирер идегез читтән? Мин үземә шундый киңәш бирер идем. Бер нәрсәдән дә куркма. Әлбәттә, курку бетерә. Беркемне дә тыңлама. Үзеңне тыңла, күңелеңне, йөрәгеңне тыңла. Мөһим. Э, кеше сүзенә игътибар итмә. Бу шул, бу шул гайбәт инде без сөйләшәбез. Ансы да мөмкин. Э, гайбәт кенә түгел, бөтенләй. Кеше сүзе. Кеше сүзе, әйе. Һәм әлбәттә, э, бүгенге көндә мин үземә шундый тагын бер Теләк теләр идем, яшәүнең рәхәтен тоеп яшә. Менә шунысы иң мөһим. Һәр мизгелне. Оныкларыгыз әле име насыйп булса. Булыр Алла бирсә. Чынлап та, чынлап та яшәүнең рәхәте. Без дә сезне яратабыз һәм хөрмәт итәбез, Алсу ханым. Шушындый матур ноктада тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Рәхмәт безнең тапшыруыбызга килеп,

Бүген 22 ел сәхнәдә булган Алсу Абелханованың серләрен ачтык. Чынлап та, бу еллар эчендә серләр күп җыелган икән. Ханбикә. Ханбикәнең серләре бу очрашуда калды, ә киләсе серләр инде киләсе очрашуда булыр. Бүгенгә сау булашабыз, сау булыгыз.